Бүгүҥҥү туругунан Горнай улууһугар уон тоҕус ойуун баһаара баар. Онтон уон үһүгэр үлэ бара турар. Хэттэ баһаары пока обслуживанияҕа турбаттар. Хүбэ аҥаар тыһыынчалаах иэннээх иргэ ойуруоту умайар. Икки үс сэттэ уон түөрт киһитэ үлэлиир. Основной место населения активнайдык кытта сылдьар уонна то лесеничество өҥчү биир киһи табаар куораттан кэлэннэ аэромобильнай служба специалистара кэлэннэр үлэни сылдьан онтон ордуото уустуу-хаос балаһыанньа Күөрэлээх нэһилиэгэр буола турар уланна биэс баһаар умайар тула өттүттэн курдук онаһаами кутталлааҕа он бирис баһаар ити газопровод лээблиниэтэ Күөрэлээх сиэнин тоҕул тугун өһүллүгүт били угрозата баарын бүгүн күҥҥэ суох отуйна бара турар онтон иккис кутталлаан нэһилиэгинэ одунну нэһилиэгэ буола турар ол онно тиби бэһи саа баһар маны биирис баһар федеральнай трасса икки өттүгэр умайа турар. Ону бэһис А пожар высокой линия УС-110 линиятыгар бэҕэһээ илэрэ күннээҥҥи верховой баһаар киэнин туттубут. Бэҕэһээ Ирик Автодор куораттан Кипвелин кэлбитэ. Шантуй тракта бульдозерная техника хирэ үрдээх ыарахан. Ону то лээпкэ барар угроза туннеме өһүллүбүт. Түбүгүн улаан быһыытынан үлэбитин ыытабыт. Эбии техника ити трасса биир өттүгэр баар баһаарга бэҕэһээҥҥи хорутуллубута туораабыт. Ону тохтоторго эбии булуудунар техника ити автодотортан ылан онно үлэлэтиэхпит уонна Атын нэһилиэккэ Мытар нэһилиэгэр үс баһаартан оту икки баһаарга пока һивэ суох, онно эбии тыраахтар үһүс баһаартан ол һивэ биэс баһаарга таһарыахтаахпыт. Арсаниета ыраах. Ол кэнниттэн ото бүгүн киэһэ биһиэхэ федеральнай резервэ күүстэрэ Кэлиэхтээхтэр, алта уон киһини ити былааннан олоробут. Олор кэллэхтэринэ во-первых Маҕарыстан аҕалаан Күрүлээн нэһилиэгэ, Мытаа нэһилиэгэ ол онно үлэлиэхпит. Кэптин нэһилиэгэр үлэлии сылдьаллар, баһаардарын төгүрүтэн бүтэрэн эрэллэр, сүүс миэтэрэ хаалбыта. уонна Атомай нэһилиэгэр баһаардарын барытын хорутан бүтэрдилэр. Илин өттүгэр баар өттүн оту кэтэн олороллору киэһэ үчүгэй буолаала калила сибиэриэхпит. Уопсанан туох полуса да өттүнэн былырыыҥҥы уопсай республика өттүнэн балаһыанньа баһаардарын өттүнэн арыы үчүгэй диэххэ наада ол гынан баран быйыл дьиксиннэрэр диэн баар Бу халлааммыт наһаа итии, куйаас күннэр тураллар уонна буоллаҕына бу горнайтан булба баһарда бука бары үл балта үл бэһиттэ үл баҕа сүбэ тоҕус күннэргэ ите тахсуу баһардары барыта грозу этиҥтэн бардылар баһара оҕолорбуттара дигинен онтон билигин ити баһардар ол сео туттан тахса баһар оттон күн бүгүн ити он тоҕус баһар баар Онон ол туох быһыы-майгы эрэ хаһаҕас диэххэ наада. Ончу күүстээх үлэ барар уонна бар өттүттэн правительство да өттүттэн барытыттан куолаан нэһилиэнньэ активно кыттар кытыннаҕына отто бу ити ыарахан түгэннэри аһардыахпыт. Ото барыта оту биир техника үлэлиһиддер туохха ито хорутар техника 200 уон хеттете Нэһилиэнньэ үлэлиир. Основном ити тыа нэһилиэктэрэ активно сүүрдүүллээтилэр. Тыл биэрдиистээх улуус аҥаара олорор. Манна оттон ди Манчаары барар иһин буолан проблемалар бааллар. Оттон күнтүн дьон биэрдэхтэрин оттон кытыннара турабыт. Ону туох дьонун ырыахпын наада бу баһаардар иһин биир муора тылыммитигэр иин барыта хайыммыт дьэ ортото да буола илик бүгүн ол иин бастакы күнэ онон бу доброволецтар иинканан көмөлөһөллөрө буоллар уонна баһылык республика Айсен Сергеевич ыйааҕынан чрезвычайная ситуация биллэриллэн турар уонна министерство бирикээһинэн бу дьон тыаҕа тахсыытын Бобор туһунан бопсуу үлэлэрэ бара турар, онон тыаҕа тахсымаҥ, эбии уоту дьон дьалаҕыйтан таһаарымаҥ диэн ыҥырыахпын баҕарабын. Хата бу былаан быһыытынан искусственнай ардаҕы киһи тохтотуу бу хайдаҕын
иһитиннэрдэ? Итиннэ ити Иркутскай куораттан кэллэ, Мүлүөт, оттон үлэлии сылдьар, ону пока бу биһиги, биһиги оройуоммутугар былыт суох. Ону ыанньытан түһэрэргэ былыт баар буолан наада уобалащность. Ону хайдах бүгүн эмиэ бу глава республика ыытта, ону хайдах түгэн былыт үөскүүр манна кэлэр түгэнигэр ол ону зондировщигы горнай быһугар ыытыҥ диэн туттуҥ диэн ону биһи бэйэбит заявка биэриэхтээхпит. Ону мин көрүбүнэн чөөрүбүлгү эҥин баар кэлиэх курдук.